Mhuri yeZimbabwe takuunzirai chimwe chikamu chenyaya iyo iri kuramba ichifurira kuenda kumberi, nyaya yaColorful apo mushure adzingwa kumba kwaMaloti naHolengende. Tinoona Colorful akazowana mumwe mukomana uyo mukomana ari pamufananidzo anonzi Reagian anova muimbi zvekare weZimdanzo. Muvhidhiyo yatakaposta mazuva mashoma apfuura, takaona uyu mukomana mutsva waColourful achiratidza kutsamwa nekusafara pamusoro paHulengende naMalloti, izvo zvinofungidzirwa kuti ndizvo zvakazoita Hulengende, Malloti pamwe chete naMadedido vatadze kunge vachipefoma kushow yavanga vachifanirwa kuita last weekend kuGweru. Ngationei vhidhiyo yelast week uye tozoona vhidhiyo yaHulengende achipokana nenyaya dzaRigia. Saka iwe hondo yako iri kuti chii? Hondo yangu inini iri kuti honai ka haa zvekuti Malote naMahulengende vanotuka vanhu ikoko vachitrenda nazvo abhoo. Eh. Imedzani. Dzavo. Eh, but vakazosvikawo kadoma vodzika vachiuya kuno a few moments later taura kuti rigiani wakarafu rigiani you know inini chibaba chinonzi rigiani chaicho ini handichizive maiziva handitombochizive chibaba chaichiye ndakatozonoita find out oziva ndichitono taurwa namukoma uskidi nyaya iyi uskidi ndo paito nditaura kuti ari giyani ndiri kumaraini kwangu gweru waiziya chichii ndichizoita find out ndakazombonzwawo masongo ari giyani yoya kudhara waiziya but ari giyani yoya sekuri munhu wakudhara zvekuti vamwe atori ejiyani yoya mubaba wangu kawaya handitomuzive and the new generation haimuzive but rigian sekuru handizive kuti akatoroda kapapi pane pakuti akuhuroona kakarafu here kane zvisaka iyo kahure kangu fuchinina nakalafu mahure echinirira waiziya saka isusu hatizotadzi kunge handifunge kuti irafu here saka iwo rigian hantiwo uri murume wakalafu saka unogorwa nini sei handini kana fuwa izvisandanana neni here saka unofanira ka kutofara ka iwewe waiziva kuti wakunyatsotetena waiziva kwete kuti wakutorwisana neni ini handina mbobvira ndaita ndapinda in love nakalafu murelationship zvekunzi hanzi titodanana iyo zvekuti rigiani anganzi hanzi angatange kurwira izvozvo plus anozorwira izvozvo papiko waizi andimuzive rigian guys andimuzive andimuzive andimuzive but rigian uyu anotaura zifi anotondiziva ini namadede anotozvitonga ive muraundi rangu ini namadede rigian uyo before show yekugweru akaita vhidhiyo achitorototi vanhu ava hee vachazinga zvichadza kupefoma chichii ndikatongokaona but handirawo kubvukadzikana ako ndakazokuona next after show iyi waiziva saka chakaitika tasvika kugweru kuya kuya izvo ndichanorova vhidhiyo apa wari palive ne vari izvezvi vari kushiya chinhu hachidii chinhu chinongoenda but eh, after live iyi ndichaita vhidhiyo waiziva ndichaita vhidhiyo tiri three inini namadede namaloti bcause chimwe chinhu chakaitika pashoyo gweru mufanira kuziva kuti takashandisa mota one inini namadede madede akanga ari mumota muno mota yangu ine takashandisa mota one pindai pinda bebi takashandisa mota one so ndakamirira kuti madede asvike ndamirira kuti madede asvike nhasi uri soba ana ndichatodhakwe ndakasiya zvekasi ndinodhaka waiziva